Lo nan dam cio maw Charlotte, North Carolina sin sibai ka lo bu khai. Tuzarh sung hin ah North Carolina ti mino training nein kan um lai fang si Pathian hnenah thlacamnak thawn kan bawm cio pei. Caan tawite tu ah ah kan hman tlang ding i ka duhmi cu ziang a si ti si len. The Hakha Flam, Lachin Political Nationalism timi tawite in thu ka run siam dui. Laimi lakah kana hak te lai sin ede tlawngta pawl lakah ka rak komi. India ramah cun uh, Mizoram ah Aizawl ah se Delhi ah se cun USA ah Laimi lakah kana hak lai in ka rak tel bika. Cun atu America ram ah Chin community ah siseh cun Falam le Hakha lakah cun ka pawlkom cuti. Laimi ṭhuanthu kan zoh silen Chin politics ah Laimi hmuahhmuah ṭhuanthu ah Nengaji, biaknak lam ah siseh, politics ah siseh cun social khal ah Falam le Hakha hi Laimi lakah ṭuanvo neitu bik kan si tiah kan sim sile sual lo ding i. A lai ah ram khal khi lai kan si, a buai bik kha kan si ring ṭheo i cu tikah atu Hakha le Falam i politics hi harhdam lo salen the whole Chin Laimi zate khi harhdam lo ringring a si ṭheu. Cunaahcun thupi citmi cu caan tawite hmangin mino te, santhar, khawra thiamtu pawl in Hakha le Falam politics hi a dam ding khi nan ruah cio ding khi a thipi zet. Cumi lakah tu i kan Falam pawl an phunzai ringring nan thei ṭhaw ding. Ziarah Laitlang Chin capital, Chin state capital kha Hakha an ṭhawn tiah Hakha par an phunzai nan thei ṭheo ding. Cun le hnuah ziang a cang bet ti le cu uh, 88 lai ah Falam lam deuh i hohami a si. CNF-CNA an rak din i Tlawngta politician pawl in Sina Neta cu Falam pawl an suak ṭhei Hakha kut ah ṭheng ṭhei. Ziangruangah a si timi tampi cu nan ruah har zit men. Keitlak ka rak ruat ṭheu i Ziangruangah Falam khuapi, Chin City khuapi cu Hakha an rak ṭhawn i timi khal kha

Falam pawl a kah hmaisai kha sim duhmi cu Falam pawl in ziangruah an khuasung. Hlanlai capital kha atu cu Falam le Hakha ka va tlung i tuikum tla. Hakha khi tu cu minung thong kul huan nga sawmthum hrawng in um thlang ding. Cumi ah Falam cu thawng hra, ṭham, thawng kua, thonghleini hrawng an si ding. A lit lai khawh ah tam zo. Cu ti si tuah ah Falam pawl i ṭan lak ṭulmi cu Falam sungah buainak harsatnak tampi um a si i anmah sungah politic a ṭha lo. Falam lakah tu i USA thlengmi laklak in Falam khi a thleng hmaisa an rak si. Sinain tu cu Hakha mi khi alet thawngzian si maw tam alet tampi a tam zo Indianapolis ti pek hla. Da Falam pawl an zir ṭulmi cu Falam pawl ah thiam kha cawisan hna an thiam lo hnuh thlak lo an tham tikah America ram kha thleng hmasabik pawl mifim mithiam kan neihmi pawl khan Falam hrangah an ṭuan peng lo. Dunglam an zoh peng nawn lo. Kali an thlen le Falam an zoh peng nawn lo. Rangoon an thleng pawl Falam an zoh peng nawn lo. Anmah lakah mifim mithiam kha suktun din an thiam lo i hnuhthlak lawnglawng an thiam tikah an mualphonak si Falam pawl mualphonak thlarau sia a si khomi kha. Cun keimah rori kha na hak lai sin hak lar le pun hrang rak pek a si. Cun uh, America tlawng ka rak kai. Political science na ngei. Zeitik pa tluk chuk iam ah sa tiang ka kai. Chin community ah ka rak ṭuan lai ah ziang an tuah ti le cu. Yuko puai an tuah ciam caw lai fanga khan an zate nih nengan zi an tuan ma sungah zo lal bik tin tia khan buai tuki in rak phot thlak i pusang len ngai dam dil dai. Cuntu CBN he ka tele he chat politics ka biaknak sungkla community ka politics an tuah mi falam hin an tlak sian nak tum bik si.

Cun Pu Zo Le Thang MP um a si in a va tel lo nain a lehhnu a run tel i cun Pu Rau Za Thang a thi zomi an si. Mifim a thiam ti a Falam mi kha zohhmanh to tlang thei um lo, thuun rial tlang thei lo, anmah le mah an keuak rel ruangah an mualphonak a si. Falam pawl zut ṭulmi cu anmah hruaitu lakah mipi mitling, mitling an ruahmi kha doda si nawn loin an dungthlu nih in bawm uh ti an thiam tul. Hakha pawl nih Falam hi Hakha an tluk lonak pakhat Ciang si tilen Hakha lakkalakam Falam lakkalakam tikah Hakha pawl i an thiammi pakhat cu anmah lakah mifim thiam kha hruaitu ah upat hna an thiam. Cun tu pekte tla uh, USA ah CNF an hruaitu pawl hna tangka dawlo tingtel kha an pek suakmi mipi pawl an thawh suami Falami pawl kha nan upa pawl nan keu nan rel siat thang siat selen bankruptcy ah mi pakhat in American Democratic Party pawl cu uh, ideological bankrupt an si ti ve an Falam pawl kha ideological bankrupt nan si le cu mualphonak men si mi building tha nan sak maw khom tum khale alaka men si khawek cu na sol rob red khomi uh, urle ka men fek fang si ideological kha foundation kha nge tu Falami pawl cu mi an zir ding Hakha pawl in zir an zir thiam mi cu an ma laka mi fim thiam kha choisan an thiami Dunthlu hna an thiam, in hruai aw, kan lo thlu ning ti hna an thiam i tangka kala an thawi cimi kha Falam pawl i Hakha nen in zir ding pakhat mi a si. Cun Ninganzi timi cu zuam awk dan a si i Falam le Hakha zuamawknak a tawite ka sim timi cu naa tuk siat sawh lo ding kha tipi thaawk tiang le mualphonak tiang kha thisen sawk ding kha cu ziang tik lai khlah nan hrial the ding kha tipi kei cu Ninganzi ka tama ka si nawn lo tiah ral the ka sim ngam nak si mu politics an tuah tikah

kan national theology kan biaknak lam in teh ziantinha kan miphun thuan thui lai kan fehpi ding timi hi kan zati kan rel a tul kan ruah khawm a tul mi fim thiam pawl in kanmah tappi kawm ah zoha sinak lalnak cuak ding kha a si non lo cumi lakah leitlun global competition level kan lut tlang i leitlun pumpi ah kan thek daro tikah zove kha pathian i hruai tu tha in pek zove fimnak kan nei timi in pek timi kha hruai tu tha in pek mi kan hol thiam i kan thlun thiam ding kha kan za te klo som timi si keimah in upadaw klo tinak si lo mu Cuticun kei Pathian inn pekmi hruaitu kha kan hnon a si len. Ṭangkhawm in nan lakah Pathian pekmi nan hmang thei, asinain nan lakah Pathian kha umter ding nan tuah thai lo. Pathian kha mibu thazaang kan lakah umter a thei lo maw? Kan lam ṭangah tuah thei lo. Pathian cu a thuhnuai ah kan tangdor a ṭul. Josef unau pawl in heh tiah Josef kha an zuar i an vuakthlak i an zuar i asinain Pathian lam ṭang ah tuah thei cuang lo. Sal ah an cang kha Izipt ram ah sal an cang kha. Cuvekin Hakha Falam siseh, hrinnam tete ah zotung zophei lakhla nan umnak ah zauzang ngen nan um la asim lakah seh nanmah hrinnam lakla si nan pawlkomawkmi kha midang dodanak si loin Pathian nih hruaitu lo pekmi te nan hrinnam sungah nan pawlkom sungah nan khua nan ram sungah Zoha Pathian hruaitu Pathian ṭihzahtu hruaitu kan neih timi kha nan zohthiam a ṭul. Nanmah duh zong lo tuahter ti midang lo huatter kun hra ṭihnung bik a si. Hakha nan si klen, Falam nan si klen. Nanmah a lo duhdawt ti nan tisaraw lo cawm i Pathian duhnak si lo lo hruai pengtu kha nan hra ṭihnung bik a si. Falam kan si le Hakha nan si le Matu nan si le Mara nan si klen. Cunak cu Falam le Hakha hi kan zaten hmunkhat te unau lungkhat te ṭan tlang a ṭun. Uh, cumi lakah pualkom pakhat kan um ding tinak si lo, biaknak pakhat kan um ding tinak si lo. Midang maw siatu si lo, ka khua ka ram ka miphun hrangah keimah ṭuanvo ka lak timi kha leitlum hun tintian an umnak ah ṭuanvo lotu nan si ding kha tipi. Pathian zumtu pawl in zovek khalin mah lim phun na duh dawt lo an um lo. Pathian nih ningzah pi ding a si lo, mah lim phun in pekmi kha zau nan si kle, sim nan si kle, Zotuk zophei nan si le Mara nan si le nan miphun kha Pathian na lo tuahmi zohman uh, zahpi ding a si lo. Nan laithuam kha zahpi ding si lo. Mirang thuam ruangah nekkai ruangah Pathian a duh chuang ti na um lo. Nan tongkhal kha zahpi ding a si lo. Sinain ziangtin thuanthu hmai lam kan fe ding tim cu leitun globalization san leitlun pumpi pe tayawnak san a si tikah ziangtin leitluna zovek Pathian i fimnak in pek ziangvek ha Pathian i ruahnak in pek i leitlun can pual tha man rot tha kan mang the ding ti khan an ruah tul. Flam lakah

kan le zetu pawl kha miphun siasuah tu nan chang sawn cucu kalo cha deuh mi cu dudo nak kalo cha deuh mi cu kei kalei tlun kan nunak chan tampi ka mang zo kan nunak san hrak ka mang zo fimthiam nak lama america ram khla ka zir lai tlang lak khla ka zir kawlam khla ka zir india ram ka zir america ka ring kan nunak pumpen hramlak ka fe zo mi su thina nunak lai kanau hak lak sin ro lo in thatum sung khai naka tong ra ra center a lakum mi kan si khawe ga ke nani khai local church tive ke local community tivek buainak ah politics kan tuah ning si lo lo ca deuhmi cu local church ah buainak politics tuah hlah local church ah seh cun kohran hrimhrim ah association convention ah politics nan tuah sile pathian kha a leng nan dawi suak ding lamtang nan tuai biaknak sungah lamtang nan tuai politics nan tuah sile Jews polin politics an tuah tiah Jesuh Christ kha an dawi suak cross pan khen khamo cuna Barabas son khami that son khami that son ve an ruah kha nan ma lamtang khanan choi sang chiam chau ding i pathian mi man pol khanan nam thlak tikah cun nan chuantu kha he le mah tlaktertu le chimlak a hruaitu thawng sawm si politics kala sila kan miphun ah minung malte kan si a ka falam kan si minung malte kan si mithiam kan nei mal tuk mereka ve kan sin politician tam tuk mifim mithiam an nei mifim mithiam tam pin nei dakṭhan nei master degree nei expert tam tuk an nei cumi lakah shielding tam tuk an nei kan i falam ha kha ti ve shielding tam pi kan nei lo nan ma lakah nan ma nan miphun nan khua nan du to tikah nan hrinam nan du to tikah nan peng nan du to midang huatnak sla se

Baptist pawl lungrual tikah bacterian pawl dam thlaknak sal dah a si. Bacterian pawl lungrual tikah gospel pawl le Baptist pawl nam thlaknak sal a si. Kan zaten kan renmi pakhat lawng si, kan ral cu pakhat lawng Satan a si. Cun kan hnaṭuan cu mission leitu na Pathian min sungin lawng a si. Political silen, miphun lam political silen, Laimi ṭuantu tu ding lawng kan si. Cucaah Laimi pawl lakah 1982 ah Laimi pawl political hruaiti pawl an buai tikah Putlungluai hnenah kan rak timi cu Putlungluai matu a si ralkap lam a haotu a si. Putlungluai kan nih cun mino pawl in Laimi lakah Laimi Chinmi hmum ah kan zaten unau vet kan zoh themi a si. Nan nih reng reng an ei pawl cu ralkap bo nan buai sinak nan buai khavek pawl cu nan hngawng thah thlutak nan si. Kan nih cu zo khavek kan buai lo pi. kan nunah mipi hram kan pekmi si ka ti cu biaknak sungah ziang tik lai lo ca ding politic zuah lo hrinnam zong political lo pathian kha nan nan lam tang nan tuah thei lo nan duh zong kha ruai tiu nan tuah thei nan GS president ah reverend nan pe thei dak tha nan ti thei nan duh nan kau thei nan pathian kha tha zang in nan lam tang nan tuah thei lo cu tikah pathian nan lama am tang lo slen nan mual phau nan nan thuan thu sia so tu men si building tha nan nening project tha than nan nening dan Cumi kha nan hrangah ṭihnung ah cang ding. Cun community hnaṭuannak hla politics tuah hlah. America ram ah tu i Falam pawl tlai tu lawng hi America ram degree ngah hruaitu man an neihmi si. Anmah politician tuai zaha hruaitu ding tive khan ke American thuan thu ziang bu bak thei le lo vek hruaitu kan tuan tikah khan ka dau tannak salon mo to ka mifim ni thiam kha zawa in hruai thetu ding kha khami ka kan hol thiam atul nan thlun the tul falam pawl khan nan zir tul matu mara nan sikle zo nan sikle mi tui santhara mino tha tha pakha phuai tuah kan hawl kio kanmah communist society ah biaknak sungah seh communist society ah mai min lalnak ah title cu ah kan buai nawn lo kan thuan tu set ter tu nan satan hmanruah nan chang deng zumtu na pawl tu suna du don ak lo cha mi si kai lami phunen sin bia khat ka nga du ruang slo mun dang mun tin tiana ka theimi kum som li som nga sum pathian zil mi kha alakan lai mi fana na ka tuan mi si du don ak thiang limi pumpek nak thiang limi le politics jan to mi kha nam thak nak le midang khedan nor nak kinan to mi pol kha Pathian at par ah thin heng sle nan chuantu thimtu tertu men a si ning. Jakob thate pawl khan an unau Josef kha an doda le nuvat tikah an nam thlathei nan an lam cangah anmah thuneinak mo man kut suan ret an unau pa cun hlon nan an hnenah Pathian a ṭang lo tikah cun Josef hnenah khan sala sinak kha thawng tlan Josef nih Pathian a um sawn hi mang bangsa Pathian hmanmi si kha Cu tikah an unau pawl kha sal an paampi in tlung kha cu ve khin politics class le community na ṭuannak class le miphun class a lang. Mibu fatete pawl kam lamṭang nan tuahnak kha nan pum kha sinah nanmah lakah Pathian hruaitu lo pekmi kum upa upat thiamnak kha kan lai nunphung kha si fimthiamnak pekmi pum a pemi dingfelnak lam a hruaitu duhdawnnak thianghlimmi miphun a duhdawntu le community duhdawntu kohhran a duhdawntu Pathian man ṭha kha hruaitu nan si ding kha ka lo caah rim a si. Falam le Hakha khua nawn hlah u miu te miu capital thua buai non lao sinep thua buai non lao khawek ah politics by nature an zuam ding ko suannak khat ti bun thlai chi tu non lo huannak thlai chi tu non lo kauran sungkla sinak tui chung nakin nan zuam i sinak kha zia tiklai ka pat kalo cha du mi chu biang nak sok lo cha du mi chu pathian mi tak tak thlarau mi in ziah tik hmanh ah anmah lamṭang tuan anmah hmakhuan sial dah lo ding nangmah lo duh dawt in lamṭang ah duh tuah lo tuahtu kha Pathian min si dah lo tiin thei ding ka lo ca duh thlarau mi taktak in ziah tik hlah local church ah seh Paul kam association convention khla sela amai sinak duah camping a tuah dah lo ding thlarau mi taktak in mo cumi khan za te nan thei ding lo ca duh si cun politics class la miphun hrangah tu sana naw hak a nan suno lo mi a nan suno lo zo boom of thei suno lo social media chap tuk zo communication chak Zohbekhlin pum a pe duh dingfelnak a nungmi fimthiamnak Pathian a pekmi cun pum a pemi mipi pakhat zola thu hna thiam uh cumi khan an thiam silen Pathian in Laimi kan thuan thu ningzak mual phaw an ret lo ning Pathian zumtu Pathian kan si tikah ziangkim kan tuahnak ah community hna kan tuahnak biaknak kan tuahnak ah seh politics kha sila ziang takla miphun Pathian min sung lo tu siling kan unau samdol tu siling Pathian tha kan tuahnak dingah Pathian zumtu pawl in dingfelnak miphun a chawimawi ti kha silo mo tiao Pathian zumtu pawl in Pathian kan rian tikah Pathian duhdan in kohhran chungah seh miphun ah Communist Society an ah kan ṭuan i zohhmanh huatṭu lo, thangchiat ṭu lo, rianchiatṭu lo, an namthlak a ṭu lo. Dingfelnak, duhdawnnak a thianglimi Pathian rian thei kan si. Cu tikah kan dingfelnak miphun a cawimawi ti vekin Pathian min sunlawinak dingah nanmah pawlkom chungah nan khua, nan ram, nan hrin, nan nam, nan Communist Society, nan political party chungah nan umnak khua, ram ah sila hna nan ṭuan tikah kan thuanthu kha Pathian mang bangza leitlun ṭhumun tinten in ṭhekdarh sihmanhsehlaw

Keimah in ziar tik lai khlah. Keimah i sinak ka ngahnak dingah zohhmanh ka nam thlala lo ding. Mi sabin rak simi tawite ko sinu Mr. Bean ha ta ti comedian khin an zoh dang ka the lo. Mi an hnih theinak dingah ti. Voi tampi ka mitthli tla theo ti. Sinain keimah ka hnihnak dingah zohhmanh mitthli tlak tu lo ti. Cune cumi thinlung kha zumtu Khrihfa pawl nun chung lai pacang ṭha thinlung a si. Keimah sinak ka ngahnak dingah zohhmanh kan nam thla lo ding, ka mualpho da lo ding. Sinain midang sinak an ngahnak dingah, an sinak a sang i, an reng a sang i, an tim a sang thenak dingah, kami thitla ding rol e lo kam chan kham ding. Cumi rol lungput kanen nei ding a tipi. Kachin ram kan rak fe lai, ka lungput mi ciang si le, keimah hi mi a bik, mi thiam lo bik, a cak lo bik, tontai bik sining na. Ka runau paul, ka rual pi paul hi, keimah nak sang hi si ai sel. Sinika chin, independent kan tumi kha kan ngah ding ti kai ka lungput si. Tu ni tiang class ko, kui tok la hre mangin, amah hmai khuasia le midang nam that in an theda lo ning cuda kan miphun people ka hua cun miphun ra na tuan tlak ka silo tinak si kan miphun keimah hmai khuasial na minung pat ka thang siat sia cun cumi kha keimah kha kan miphun ra na tuan tlak ka silo tinak si cuda nangmah lo du dot zet nan midang nam thlatu ma hma khuasial na ke miphun amang tu ti paul kai min phun suan thu siat so ter tu si kau ran sungah politics suah lo suah tu siah suah tertu a si communist society ah khala community hna nan tuannak ah mah hlawknak hrangah kan mipi kha kan man ding si lo kan mipi nunnak tung ding tu ding sawn ah kan mah nunnak kan pek ding sawn lo som ding si zumtu da miphun malte kan si kan mah laka doda lo hlau politics suan nam thlau re hlau sinak fate men dua khan unau kha hol re ro hlau kha pol kha paul jia ti ke le tu na sinak kha ve ke rom Jerusalem biakinn pi ah puitiam sang sinak le upami saram peknak vialte hrang ek ṭhum in ka ngei lo ti Pathian hra rawngbawl i ke ka sawm. Cu vekin nan khal kha na miphun ṭhuanthu tuah ṭhat si lai lo. Na miphun pawl sal sungin luat lai lo. Miphun kha hmangtu si lo. Miphun ra nunnak petu na ruahnak na thilnung na canak zaten Pathian min rian in na miphun tung dingtu na umnak kum society ah ziang hrinam na si kalen, khuitawk ram nam kha salen, yang kau hranam kha salen, nangmah mah ka sulem nang nan thadah lo. nangmah na neihmi na theihmi na tuah theihmi maw kha midang tun nih na nek hmang aw cutikah nanmah hrinam te na duhdaw hna ruangah midang nam thla nak sila seh Hakan Hakha khusu tuah ṭhat ruangah Falam dodan nak sila seh Falam in Falam duhdaw ruangah Hakha dodan nak sila seh thlan tlan thlan thlan tuah ṭhat na ruangah Hakhan dodal ṭul lo cuvekin zotung pawl zophei zanget zahau in umding hrinam tete kalen ma miphun ma khuaram nan duhdaw ruang midang dodan nak sila seh timi kha dia caklau sa rim si nanum na kipa Pathian thlarau lam phuai nakin duhdaw nak lungawinak hnamnak daihnak thon dingfelnak thawn Pathian riantu, miphun cawisangtu tung dingtu le kan pehtlaimi hmuahhmuah nunnak tung dingtu, kan pehtlaimi lakah a tlu a bami sumdaw le a ṭhangso themi upa pawl kha upat hna upat tlangmi upat hna thiam in kan thuattu tuahṭhatu nan sinak dingah tuing a tawite Charlotte Carolina sinah hnenah thu tawite kau cah ding si tuchun nai parha sin pathum tiang training kan nei ding tuizar sung sin mai zar ki Calgary Canada bol tlong ding ka si training pe ding ka si nan kha thlacamna an bawm beu nan umnak kipah